Tsuro Makenga kakasvika pakuzondwa nemhuka dzakawanda dzichiti kaiva nehutsotsi hwaikuvadzisa nekuurayisa vamwe kakashaya kuti kangaite sei kuti kagamuchirwe nedzimwe mhuka. ka kakafunga zano rekunotora mudzi wakakamboona mhuka inonzi vanhu ichidya ichibva yasanduka yakabva yaita chimiro chitsva yoshandisa makumbo maviri chete mamwe makumbo ayo akashanduka ndokuita maoko kakanotsvaga kamudzi aka chiriporipotyo kakakaona kamudzi aka ndokutanga kukadya kakamboita kunge kari kutadzawo kusanduka kwacho kakashupika ko mushonga wacho ukakauraya kwapera kanguva muviri wako wakatanga kusanduka Kakatora kanguva karefu kachisanduka nyama dzako dzese dzemuviri.

Tsuro kakatanga kugona kumira kega kunge munhu chaiye. Zvakakanga kari pakutanga zvese zvakanga zvasanduka zvachose. Iko zvino hapana anga achaziva kuti ndiko kaiye katsuro makenga kunze kwehama dzako dzepedyo. Kakafunga kunoshanyira sekuru vako Bveni gudo raiita kunge horomba. Kaida kunoita hushamwari kachinyepa kuti kaive kamwe katsuro katsva. Takafamba ndokufamba ndokufamba zvakare kwaive kure kunze kwaigocha dzimwe mhuka dzese dzakanga dzahwanda mukati memimvuri hakuna chaida kufa nezuva raigocha zvakadai izvi hazvina kutadzisa tsuro kuramba kachifamba Kaive chandagwinyira asi karwendo rwacho rwaivawo nenharo rwaiita kunge rwusingagume. Vakuru vakare vakatiudza havo vachiti chisingaperi chinoshura kakazosvika then aiita kunge horomba Akashamisika kuona katsuro kakadai. Haana kuziva kuti ndiko tsuro paKenya kaimbomuonesa ndondo. Bveni aiita kunge huromba akaratidza kufara chaizvo achiona tsuro mutsva uyu. Akaona shungu dzake dzese dzekudzosera rudzi rwaana tsuro dzichimusvikira pakuda kunyunyura tsuro mutsva uyu. Akafunga zano rekunyunyura naro tsuro ndokumuti. Muzukuru, huya kumabikwa ndichakuitira pano ekupemberera kuuya kwako kuno. Chikafu nemafaro anenge akawanda. Huya musi weMugovera uno. Tsuro Paidanwa vanonzwa dhipu paaidaka. Kakabva kabvuma kuuya kumabekwaya ndokuonekana nasekuru Bveni vaiita kunge horomba. Zuva remabiko Zuro Making akadzoka. Ndinonzi Chikende, but no king of Oziya, Singende. The hitman, I make hits no siya. Beef, kudhura kunge show ya Rick Ross inogonekwa munine mafake notes. Okay folks, let me take a aingonzwa mimhanzi asingaone gudo raiita kunge horomba nevamwe varo zuro kakatarisa kwese kwese asi kaisaona mapfeni aya kunze kwekungonzwa ruzha pakakazokanda maziso mudenga kakaona ana mutiro vachidya Mafihlo ngo mutakunanzva vari mudenga. Ndakachimba hangu paden ndakaona dzava kusvika kumaten apa nzara yakandiruma meno since when I'm tempted to Iyi inzvimbo yaisasvikwa natsuro nekuti kaisagona kukwira mumuti. Tsuro Makin'a kakashaya zvekuita. Kukwira muti kwaitove dambudziko guru kwakare kana dai kakada kuedza. Wait a minute. Ndaita plan mandipererwe inisan vanotsvaga pane pani ndakapera unozoziva wani. Kapadza kangu komusana Nda goni ndavhara iro obva mumunda ini ndini uhutu kwapisa dai ndikasabuda kakaenda rimwe divi kachida kuona kuti kune zvingabatsira here ikoko vanga kusina kakadzungaira zvanga zvisina kumira mushe zuro makenga kaive paRumananzombe uko ana Mutiro Horomba vaifara zvavo vachishevedzera Tsuro kuti akwire auyewo kuzodya. Tsuro kakamboda kusvetuka asi zvakashaya basa. Kaneta kakambobata muchiuno kairatidza kushushikana. Makudo akanga akagona.